Instituto di Cultura Aruba, cu ta ica, a existi for di aña setenta i ocho, pa ser exacto trinta di september. E Instituto di Cultura den su fase di existencia a conoce tres director, di cual e prome ta Hubert Booi, Di dos ta señor Leo Tromp y e actual director señor Frank Cruz. Mi funcion ta maneha, ser un manager y percura un dado momento pa e implementacion di e reorganisacion. Dicon ta reorganisa? Mi ta kere ta tabata tin un momento. Ke instituto a para keto i te ku a tuma un soño chikitu. Bon, e ophetivo òf meta di Instituto di Kultura ta pa nos ta bisa strukturá e desaroyo kultural di e pais, di kual ta pa digamos loke ta tradishonal i istóriko, loke ku t'ei preservé i ku kuid'é i. Cana huntu cu e dinamica cu tin di culturanan externo, cu nos ta papia cu nos ta multicultural na Aruba, di e cultura externo pa trata di conocenan mas miho y pa asina pa bo por deal cu nan. Y tambe eigenlijk pa haci e cultura Rubiano, loke ta di Aruba, mas fuerte, haci investigacionnan, haci preparacionnan, structura e manifestacionnan. Strukturá kon kultura di un sèrto forma pa e formashon ta yega na skolnan i ku asina e por krea un balor mas mihó kaminda ku strukturadamente nos ta yega e ophetivo. Klaro, si nos mira e historia te ku awe, bo por bisa ku. E realisashon di esaki no a bai segun e planesnan. Kultura ta un palabra asina chikitu ku ta karga un signifikashon asina grandi. Si tabata tin algun artíkulo resientemente den korant kaminda bo ta mira klaramente ku. E palabra cultura tin un nificacion robes seca hopi hende. Pasobra cultura no ta un baile folclorico, no ta un piesa folclorico, no ta e artefacto cu tin den museo, senan no ta cultura. parti di e kultura. Pasobra si kultura mester wòrdu mirá komo e ekspreshon di un manera di biba, ta aktividat humano. Nos tin e departamento di museo. ku ta kai aktualmente bou di Ica, ta tin e parti di e konservashon di nos herensia kultural i tambe e parti di formashon di nos kultura riba tereno kultural. I tambe nos tin e parti di administrativo. Cual ta e parti di administracion di instituto hunto cu e como bisa e guarda tur e informacionnan, sistematisa esnan. Anto den e parti di di e desaroyo cultural. E tin diferente parti unda ku tin bataya e parti di formashon artistiko teater tur e formanan di ekspreshon i e otro banda di konservashon ta nos folklor kiko tabata tin nos kustumber etsetera etsetera. Komo komo un departamento di gobièrnu bo tin ku tene kuenta ku e maneho di e gobièrnu. Klaru bo tin bo propio struktura i bo kontribushon na yega na un maneho di gobièrnu ta hopi importante. I ka por logra, nos bisa. Hopi kos. Si tantu e departamentu haya e reorganisashon kaminda ku kada ken sa presis kiko e tin di hasi i si nos por logra e union total den Ica mira ku nos ta traha pa Aruba. Sigur sigur nos por logra i una bes ku nos logra ta keda e hori pa mantené e logronan i sigui ku e desaroyonan. Klaru ku den un komunidat manera di nos ku su komplehidat tin i e nesesidat ku tin pa nos. por enfrentá e retonan ku ta nos dilanti i ka so no por realisá e trabou ei. E gobièrnu so tampoko no por realisá e trabou ei. Esei ta pone nos na e siguiente paso unda ku gobièrnu un dado momentu mester drenta den un sorto di partnership ku e sektor privá un dado momentu pa huntu yega na e medionan ku mester pa hasi e desaroyo kultural posibel. Sobra e maneho kultural mester wòrdu por reflehá den tur e desaroyo di nos komunidat den su totalidat.